My Naija people, I don bring una ogbonge bishop news story. My name na Nehi. And make I sharply yarn una some tori wey be say e just happen. The governor of Zamfara state wey be Daud Alawa don come dey accuse the former governor of Zamfara state wey be Bello Matawale and the officials dem wey be say dem work with am during im administration as im come yarn say dem tiftalize things both all the chairs dem air condition television set dem and ogbonge things dem wey be say e dey for inside the zamfara state license office for abuja as im come yarn say all the money wey be say about 2.79 billion naira wey governor matawale bello use take buy plenty motos dem say im no see any of dem for inside the office say the governor matawale carry all of dem comot and im yarn dis tok on saturday june 3 2023

A Calabar police for inside Alagbado division of Lagos State Command don arrest one married woman wey be mama of two children dem wey her work na to dey thief license and her name na Bumi Maliki and she dey always dey carry different keys dem dey use am dey open people their house after wey dem don go church she go come enter inside her house

rice uh-huh. one man wey im name be odiaka don dey call for help o as e come dey beg di human rights group make dem come help am afta wen im wife pour am hot water and di wife bin also be break im head dey come dey threaten say im go pour am acid and dis gbege happen for inside delta state. see wetin a woman do im husband pour am hot water He don't even break his head. Look at his look at his head. This one at the second time now when he pa hot water. They threaten say he go palm acid or say he go kill him. The Ogbonge PDP chieftain wey be Dele Momodu don come post this video as him call yarn. He say dem bin dey wait for their flight wey dey come carry them for inside Abuja say na so dem come get one news to say dem say dem don close abuja airspace say because e get some vip movement eh, and the flight wey be say suppose come carry dem dem come return am back to lagos state eh, and the former president wey be goodluck jonathan dey for inside the flight eh, but later after three hours na to the flight Come later come come back Abuja from Lagos. Just arrived. See him entering the car. That's the former president, guys. About 37 people dem don come kpai and plenty other ones dem don wunjure after wey some Omila terrorists dem attack three communities dem wey dey for inside Tangaza local government area of Sokoto state and the community dem say dem no gree take pay the terrorists dem the money wey dem ask dem to pay dem na im make the terrorists dem come provoke come go kpai so many of dem and this gbege happen on saturday evening na im the terrorists dem attack the communities. The National Union of Electricity Employee wey be NUEE dem don come out to come call all their members dem say very soon say dem go off all the light wey dey for inside the whole Nigeria to join the National Labour Congress strike wey go happen on Wednesday, June 7, 2023 say because of the subsidy wey Nigerian federal government remove. The governor of Abia State wey be Alex Oti of Labour Party don come host im Thanksgiving service

wey be say e dey all over nigeria. di governor of lagos state wey babajide sanwo-olu don dey beg di nigerian labour congress say make dem no strike eh, and protest eh, as dem dey plan eh, all over nigeria as im come yarn dis tok yesterday on sunday afta wen e finish im thanksgiving service.

after winning UFPI on May 19, 2023. And now Professor Yemo Shibaji now post this picture on top the Instagram page. One pastor Okeze Atani don dey vex say as him come do this video say Abia people dem say dem no like better thing eh. after winning come yarn eh, say dem bin pack dirty comot yesterday on Sunday say but today Monday June 5th dem don go carry dirty again

e too bad and e dey violent for children dem to read. di ogbonge swedish football superstar wey be zlatan ibrahimovic don come retire from football yesterday on sunday june 4 2023 at di end of serie a season and im retire at di age of 41 years old. di ogbonge brazilian superstar wey im name be neymar junior don come dey thank im best friend wey be lionel messi and two of dem dey play together for psg come dey tell messi say im love messi wella and im yarn dis tok afta wey lionel messi play im last game match for psg yesterday june 4 2023. Yes, na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.